ווען דאס איז אויסגעזאגט וואס איז יעצט ארויסגעקומען וואס איז יעצט ארויסגעקומען שפעטער געזאגט פאר איינעם זאגט מיר איינער מיין ער איז שוין געזיצן מיט אינטערווינס צום שמע ער האט שוין נישט געקענט עסן און טרינקען אבער ער האט נאך געשריבן געשריבן אזוי שטייט די וואך אין די סדר זאת התורה אדם כיומת ביואל דער רבי האט גערעדט פון די זאת התורה אדם כיומת ביואל אפילו בשעת מצות צו געשריבן און געשריבן האט זיך געוואלט זעצן מברר זיין משניות איז ער געזיצן מיט מיט מיט מיט מיט האט ער זיך געדינגען א בויזעם כך שמעתי, ער האט געוואלט ער האט זיך געוואלט זעצן שם שיטת שמיא זיינע פרישים, האט ער זיך ער האט געדארפט האבן פון דעם פאוקעס און זיך אריין זיך אריין זיך אויסשאלטערן, האט זיך געדינגען א בוידעם ערגעץ אין וויליאמסבורג, און און דארט איז נישט געווען געהעריגע אינסעלעיטערס, ס'איז נישט געווען געהעריג קאלט, זומער איז געווען קאלט, זומער איז געווען שרעקליך הייס און ווינטער איז געווען שרעקליך קאלט, האט ער זיך געקויפט אפאר דיקע סוועטערס, און געלייגט אפאר אייוועלעך, אפאר היטערס, און זיך אריינגעזעצט דארט געזיצן יומם ולילה און געשריבן און געשריבן און געשריבן און געשריבן עד כי בס ה אח ל. פלוצלינג מיין שווער איז זיין געזונט געווארן פלא וראה זוועיר איז זיין געזונט שטארק נאך מיט די לוויה מיט די פארוויינטע אויגן און און און און מלמד זיין זאגט אים פערציג יאר האב איך געהערט רב שמעי' פערציג און מיין שווער טאקע אזוי מיין שווער האט געארבעט אין דיימאנדס יענע יארן. מן וואס איך זיץ מיט די דייען זאג איך געהערט רב שמעי' איך מיש רייס שוין טאקע יעדע סדר וואס וועלכע נושא מען רעדט איז צו מיין שווער אן א ביער רב שמעי' לערנט אזוי פשט און מיינט אזוי נאך די פשט מגילת פירם זיס ביים ביים סירם פירם סירם וואס מען רעדט אין מגילת אסתר רב שמעי' טענה'ט דאך אזוי רב שמעי' לערנט אויף זיך אלע אויף איין יאר און דאס האט זיך האט מען זיין אן איידעלע מיין שווער די גאנצע דור די יענער געפענט די ערשטע טעיפס נישט קיין תורה טעיפס איך מיין ער האט אריינגעמיט די געדאנק פון תורה טעיפס מיט א היימישע עולם די ערשטע טעיפס איז געווען רב שמעי' געבן אויס טעיפס אזוי ליגט מיר אין קאפ. איך מאך נישט קיין טעות. שמעיה איז געבליבן אנשטעב צו הערן ביי די צו הערן וואס אידן האבן געהערט ביי די ארבעט ווי מען געהערט און און און ער האט ער האט אריינגעברענגט תורה ביי קלאס עס האט מבאר געווען די תורה א יחוד האט דאך אלעס קאמפעניס גאנץ אייסקאוס אלעס קאמפעניס מען שיפט אויס ווי האדער מען זעט דאך ווי מען זייערע זיי שרייבן דאך אין זייערע אין זייערע מען קען נישט האבן קיין טענות צו קיינעם אבער אזוי איז מציאות ווען מען זעט אויף זיי זיי באדאנקען זיך פאר די אלע מענטשן זעט מען אז עס זענען געזיצן דארט דרייסיג פערציג אידן יעדער קוקט אויס איבער דער נעמט אזא חלק א איד אליינס די צייגער צען פינגערס זאל מבאר זיין די גאנצע פוינט מיט א בהירות, מיט א קלארקייט, מיט א יגיעה עצומה עד יום מותו. זאגט א תורה אדם כמת באוהל, ס'דא גזירות און רייס און מ'זעט אינטערעסאנטע זאכן, מ'האט צוריקגענומען די לעצטע דריי שבתים, צדיקים איינס נאכן צווייטן, עס איז אלעס צדיקים וואס איז וואס גאנץ כלל ישראל קאלערפולע צדיקים, זייער ס'האט שמייע ספרים איז אנגענומען די גאנצע וועלט, יעדע ליטווישע רבי ישיבה, יעדער האט סייעתא דשמיא ווייל ס'איז ס'איז באווארט די תורה, רבי שמעיה, די קאסובער רבי און ר' משה וואלף, ס'איז זייער קאלערפולע, מ'האט עפעס געוואלט כאילו אויפשאקלען דעם גאנצן כלל ישראל, מ'האט גענומען פון אונז, מ'האט גענומען פון אונז קרבנות, אבער די תכלית פון די קרבנות איז מ'זאל ווען עפעס נתעורר ווערן.